गाड़ी तऽ लैए लेलियै ने सारके जाइ छियै आइ घुमि कऽ आबै छियै अपन पार्टनरके घर दिसनसँ नहि तऽ बाजार चलि उएह दऽ कऽ एह तोरीके चाभी कहाँ छै चाभी तऽ मिललै हेबे लए जा टाइ या गमछी तऽ लेबे ने करलियै हमर स- जे शान छियै ओ तऽ हमरा लै लए पड़तै ने गमछी तऽ मिल गेलै टाय हाँ मिल गेलै आह, हम कम स्मार्ट आए तऽ हम गाड़ी के तऽ हम ये आधे चक्का अपना चाहबै हम ऐसे आइ छोड़ा सम जे देखैत रहियै हमे बड घूमैत रहे गाड़ी पर आइ हमहूँ जाइ छियै घूमबै देखै छियै अपन हम छुतरवा काकाके पावर हम देखा दै छियै छोड़ा सबके छोड़ा सब गाड़ी लेना रहै तऽ हम कहियै बौ रे हमरो चढ़ै लए देतै गाड़ी पर कोइ चढ़ैए लए नहि दैत रहै आइ हमहूँ देखा दै छियै गाममे गाड़ी किनलियै आइए हम चला कऽ देखा दै छियै हम चल तऽ देखै छियै हम आइ के सब हमरा गाड़ीमे आबै छै चल हाँ रसे रस चल रसे रस चल भागे तो बरे हाँ हाँ हाँ तो बाल दो महा का खूनखार गाड़ी छे रसे रस चल एना चल ने ओना कतऽ घुमै छी एना चल एना

घूमिके जे शहर जगह पूरा भीड़ गाड़ी मिलल छै की का आब हमरा कमी तऽ गाड़िए भइए गेलै धन सम्पत्तिके कोनो कमी नहि छै चल कोनो लफुआ लुचाके हमरा डर नहि छै हम कम पावरके आदमी आँय हम कम पावरके आदमी हमरा के ने चिन्है छै शहरके लफुआ छोड़ा कऽ हमरा बड़े देख लै छै रस्तामे लफुआ रहै छै देखै छै कोन लफुआ हम कम तेज

नमस्कार यौ दर्शक वृन्द सब देखलियै गाड़ी अ- अगर किनै छै अपने सब तऽ कनि होशियारीसँ चलाउ गाड़ी ई सोचि कऽ चलू कि बाट घाटमे कतहु के बैठल रहै छै नहि बैठल रहै छै से तऽ अहाँसभ नहि देखै छियै लेकिन अहाँसभ गाड़ी किनै छियै तऽ गाड़ीपर कमतीमे तऽ दुइ गोड़ा चढ़ि कऽ जाउ दुइ गोड़ा चढ़ल रहबै तऽ कतौ लफुआ लुचा रहतै तऽ ओकरा सामना करि सकबै अहाँ सब अगर हमरे जकाँ अगर असगरे जब बैठ कऽ चलबै तऽ अहिना अहाँके गाड़ी छीन लैत मारियो पीट दैत आओर गाड़ियो चलि जायत तहन कऽ धनो गेल आ नऽ हाथ कऽ पगहो गेल सेहो भए जायत अहाँके तै लए कऽ होशियारीके साथ गाड़ी अहाँ चलाबू आओर गाड़ी नीकसँ लए जाउ नहि तऽ चोरीमे पकड़ा जायब अहाँ आ गाड़ियो छीन लैत अहाँके उनटले मारियो दैत उनटले गाड़ियो लए कऽ भागि जायत नमस्कार हमर चैनल मैथिली सरगम देखैत रहू हरदम लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करू लेकिन अहाँसँ बेल आइकनके घंटी दबाबै लए नहि बिसरब धन्यवाद